Каллиграфия өчен инде материалларга килгәндә, менә бу агач пенал, ул инде каләмдан дип атала, ягъни менә каләмнәр савыты дигән сүз була инде. Бу ачылмаган каләм. шуннан ә, менә бу энә ул безнең дикобраз энәсе ул ник кирәк ә, дисәгез менә монда ә, бу кара савытына караларны салганда анда күрәсезме җепләр бар ул ә, ефәк җепләр һәм аны кулланалар инде каләмне карага батырганда ул ә, түгелмәсен дип каралар һәм ә, шул ук вакытта ә, Күбрәк йә әзрәк каралар каләмгә алынмасын дип, ягъни менә никадәр кирәк, шуның кадәр генә алына. Балаларга мастер-класслар уздырганда мин менә болай иттереп эшләргә бик яратам. Көтәләр бит инде хәзер түгеләчәк дип, ә бер нәрсә түгелми. Бик уңайлы шул яктан. Шуннан соң безнең монда бер ачылган каләм. Ике җәли каләмебез бар безнең. Шуннан каләм ашыр өчен пычак. Һәм инде каләм башын кисер өчен макта дигән бер такта. Безнең иң төп һәм классик материал. Аның белән инде каллиграфлар, хаттатлар мең еллар буе язалар. Ул менә мондый безнең каләмнәребез. Аларны камыш каләм дип атыйлар. Алар бамбуктан була, шулай ук тростниктан була. Менә бу каләм, мәсәлән, Иран тростнигыннан ясалган. Һәм инде ул башта менә мондый рәвештә була, ачылмаган рәвештә имә шулай үсеп чыга да, аларны кисеп, бүлеп, менә мондый халәттә саталар шуннан хаттатлар аны сатып алып ачалар имә башын үзләренә ничек кирәк итеп шулай бер пычак белән ачып бөтен кырыйларын жайлап кисебемә кирәкле димәк зурлыгын үлчәвен сайлап мә ничә миллиметр кирәк Шуннан соң башын менә мондый такта өстендә ул макта дип атала. Менә болай иттереп куеп, башын кисәләр. Каллиграфиянең никадәр яхшы булуы, имә осталыктан гына түгел, ә шулай ук без кулланган материалларга да бәйле. Шуңа Каллиграфиядә иң мөһим әйберләрнең берсе ул инде яхшы югары сыйфаттагы материаллар. Һәм каллиграфиягә өйрәткәндә иң беренче чиратта инде укытучы менә каләм ачуын өйрәтә. Инде беренче, икенче, өченче дәрес тулысынча менә каләм ачу белән уза. Беренче дәрестә укытучы күрсәтсә, инде икенче өченче дәрестә укучы үзе э, ачып карый һәм инде э, шундый кызык нәрсә бар э, тулысынча дөрес итеп ачырга өйрәнгәнче менә алар бер ике шундый каләмне мәсәлән укучы ача шуннан соң китерә укытучысына күрсәтергә укытучысы карый да сындыра башын тагын укучыга бирә укучы тагын әрчи Һәм шулай менә бер ун, унбиш, егерме, утыз тапкыр инде дөрес итеп ачырга өйрәнгәнче менә укучы лай өйрәнә. Э, язу үрнәген мин күрсәтермен бераз э, башкачарак каләм белән э, бу безнең калынрак каләмнәр аларны җәли каләм дип тә атыйлар

Калын каләмнәр, мәсәлән, классик сөлес өчен кулланылмый, ә җәли сөлес өчен кулланыла. Һәм бәлки бу күбрәк э, менә стиль белән бәйледер. Беренче сыйныфта э, һәм икенче сыйныфта мин э, бик яхшы шахмат уйныйдыр идем һәм гомумән башым күбрәк техник якка яхшы эшлидер иде. Әмма икенче сыйныфтан соң минем мин умыртка баганамны сындырдым. Озак кына инде хастаханәдә ятканнан соң бер ел өйдә укыганнан соң дүртенче сыйныфка мин инде мәктәпкә бардым гимназиягә һәм ничектер менә граффити белән кызыксынып киттем менә шул бер ике ел граффити белән шөгыльләндем һәм бишенче сыйныфта инде безнең гарәп теле дәресләре керә башлады мин икенче гимназиядә укыган идем Гарәп теле дәресләре керә башлау белән инде ничектер яңадан гарәп хәрефләрен өйрәндем мин. Алай да мәдрәсәдә өйрәнгән идек, әмма монда ничектер яңаша ачкан кебек булдым мин аларны. Укытучым ярдәме белән аның ничектер күрсәткәннәре белән э, мин менә бу хәрәф хәрефләрнең э, матурлыгын, гүзәллеген күреп, шуңа гашыйк булдым дип әйтергә инде. Һәм менә аның кызыксындырып җибәрүе белән менә бу э, каллиграфия эшләре башланып китте. Ул безне музейга да алып барган иде, аннан соң гимназия эчендә каллиграфия конкурсы да оештырган иде. Бик ярдәм иткән инде бер сүз белән әйткәндә. Менә шуның белән э, башланды ул һәм дәвам итте, итте, итте дә әле дә бетми. Миңа калса беренче чиратта э, профессиональ шөгыльләнер өчен укытучы кирәк. Ягъни э, берәр наставник, остаз кирәк. Һәм э, ул гына инде сине бу э, дөньяда тагын бер профессионал буларак үстерә ала. Э, чөнки Менә бу ислам белемнәрендә, әйме? Бик мөһим шундый зинҗире системасы дип атала ул. Ягъни ул укытучы остаздан укучыга, аннан соң укучы үзе остаз булгач, башка укучыга һәм менә бу зинҗир, әйме, ул дәвам итә. һәм беркайчан да өзелмәскә тиеш. Һәм менә мәсәлән, төрек хататларында анда ул чылбыр, ул зинҗир, мә ул барып җитә анда Гали Галис сәламгә кадәр. Һәм менә бер дә өзелми. Һәм менә әйтик анда минем укытучым Левент Карадуман, аның укытучысы Фуат Башар һәм менә шулай укытучылар, укытучылар, укытучылар, менә ул дәвам итә, итә, итә. Классик каллиграфия сәнгатендә иҗазәт дигән нәрсә бик мөһим. Иҗазәт ул бер диплом кебек нәрсә инде. Ул шундый бер удостоверение дип әйтик, таныклык име. Менә син хаттат, син яза беләсең, е син чын профессионал һәм синең да бик күп кенә төрле хаттатлар эшли торган эшләрне эшләргә хакың бар. Укучыларны укытудан башлап анда ниндидер күргәзмәләрдә катнашыр, анда ниндидер картиналар, ләүхәләр ясарга мөмкинлегең бар дигән сүз. Шуннан чыгып, безнең Татарстанда хәзерге вакытта бер генә иҗазәтле хаттат бар, имә ул Рамил Насыйбулов һәм ул менә Ислам институтында укыта. Мин аңа да барып, аннан дәресләр алып караган идем башта, тик Барыбер укытучы һәм укучының ничектер характерлары охшаш булырга тиеш, холыклары охшаш булырга тиеш. Ә безнең ничектер төрлечәрәк ияләр. Һәм шуннан соң менә Аллаһ Тәгалә ярдәме белән инде монда 2013 елда төрекләр күргәзмә уздырганнар һәм менә шунда мин үз укытучым белән таныштым. Һәм әйтергә кирәк, бу ел менә без планлаштырабыз сентябрьнең уртасында аның тагын бер инде шәхси күргәзмәсен ачарга Казанда. Э, манежда алла бирсә хәзерге дөньяда инде э, классик каллиграфия гана түгел шулай ук э, заманча каллиграфия да нык үсеш алган һәм ул җиде километрлар адымнар белән атлый дип әйтергә мөмкин. Инде иҗазәтнең һәм менә бу кануннарның әһәмияте ничектер бераз артка чырак китә башлаган төсле. Һәм шуңа бер яңа мөмкинлекләр, яңа технологияләр, яңа укыту ысуллары да керә име арага. Һәм без аның белән дә эшләргә нык тырышабыз. Һәм мин үземнең ягымнан инде менә каллиграфия белемен остазымнан алган белемне ничектер яңа буыннарга балаларга җиткерергә телим инде профессиональ каллиграфия сәнгатен популярләштерергә чөнки безнең Э, менә ике зур проблема бар берсе ул э, кытайдан килгән ниндидер э, өч тиенлек шамайлер дип әйтегеме икенче проблема инде ул бик начар сыйфатта совет заманында пыялада ясалган шамайлер Һәм э, ни тегендә, ни монда э, каллиграфия сәнгате юк. Ә кеше безнең ничектер фикер йөртә, менә бу безнең каллиграфия үрнәкләре дип, менә э, хәтта чит илдән кунаклар килгәндә дә аларга менә күрсәтәләр, менә нинди безнең Сәнгатебез бар дип. Һәм инде бу бик моңсу күренеш, дөресен генә әйткәндә. Һәм шуның белән ничектер бу ситуацияне үзгәртер өчен без менә мондый эшләрне эшлибез. Күргәзмәләрдән кала балаларга укыту, балаларга таныту, шулай ук өлкән яшьтәгеләргә дә таныту төрле мастер-класслар, курслар эшен алып барабыз. Теләсә нинди кеше өйрәнә ала, әйе, тик аның өчен бик күп сабырлык кирәк. Һәм ассызыклап китерергә кирәк, мин үзем менә талантка мәсәлән ышанмыйм. Мәсәлән, миңа карыйлар да әйтәләр, менә никадәр талантлы кеше диләр. Ә, минем әйтәсем килә, бу ә, талант түгел, бу бәлки монда предрасположенность дигән нәрсә бар име? Ә, ә, генетик яктан салынган әйберләр бардыр. Ә, әмма моның ә, бер 95 я хәтта бәлки 99 проценты ә, бу менә үз өстеңдә эшләү. Һәр көн утырып, ә, берничә сәгать язу. Практика юк икән, бер нәрсә дә килеп чыкмаячак. Һәм шулай ук, э, мәсәлән, каллиграфиягә сукыр кешене дә өйрәтеп була. Ул э, көндә бер 3, 4, 5 сәгать язса, сукыр кеше дә өйрәнәчәк. Чөнки аның э, кулы бу инде русча әйткәндә механическая память булачак. Кул үз хәтере белән хәрефләрне ясаячак. Һәм Госманлы тарихында шундый мисаллар чыннан да булган. Сукыр кешеләр язырга өйрәнгәннәр, я инде хаттатлар үзләре картаеп, инде сукырайгач, аңа да карамастан язырга дәвам иткәннәр һәм әле нинди бик көчле әсәрләр чыгарганнар. Заказлар буларак инде аларны гомумән бүлеп була ике өлешкә дип әйтик. Берсе шәхси заказлар булса, икенчесе инде ул ниндер проектлар буенча заказлар име. Шәхси заказларда еш кына сырыйлар сүрәләр, аятләр име, ләүха формасында, картина формасында ягъни. Шуннан соң тугралар сырыйлар. Я инде кешеләр мөрәҗәгать итә, нинди әзер картиналарыгыз, ләүхәләрегез бар дип һәм шулардан сатып алырга телиләр. Проект заказларына килгәндә ул инде гомумән бик төрле була ала. Мәсәлән, соңгы проектларымнан ул менә авиатөзелеш районында яңа Рахматулла мәчетен ачтылар. Менә аның каллиграфияләрен мин ясаган идем эчтәге. Аннан соң милли китапханәдә менә ачылды хәзер яңа күргәзмә татар кулъязмалары буенча, татар китабы буенча. Һәм шунда анимация һәм мэппингларны, шулай ук менә ул каллиграфияне мин язган идем. Ансы инде бигрәк тә кызык тәҗрибә булды. Анда иң башыннан ук ул каллиграфияне мин графический планшетта ясадым һәм шуннан егетләр инде Аннан тотып анимация дә ясадылар. Каллиграфия һәм э, акча э, бәйләнешенә килгәндә, яме ул мәсьәләгә килгәндә, э, кеше шөгыльләнә башлаганда э, ниндер тиз э, нәтиҗәләр көтмәскә тиеш миңа калса. Хәм инде без мәсәлән санап чыгарсак, минем никадәр вакыт биреп, хәзер никадәр каллиграфиядән акча алганыма, әйме, ул миңа калса мин күбрәк барыбер вакыт биргәнмендер каллиграфиягә. Ягъни шундый э, мин корреляцияне ясый алам. 2017 э, елдан башлап мин э, ие җитди файдасын күрәм каллиграфия белән шөгыльләнүнең һәм алып барган проектларның да. Әмма бу дәрәҗәгә җитер өчен башта бик күп көч һәм вакыт сарыф итәргә кирәк. Конкуренция ул бик яхшы күренеш, Яхшы, җитди конкуренция булса, миңа да күңеллерәк булыр. 17 нче елдан бирле мин Төркиягә киттем бит инде. Э, мин гомумән диярлек монда Татарстан өчен э, бер нәрсә эшләмәдем. Һәм ул бу җирлектә э, бер нәрсә булмады. Һәм менә карантин белән май башында мин кайттым 2020 елның һәм шул вакыттан бирле шөгыльләнәм бик актив рәвештә мондагы проектлар белән һәм ул үз нәтиҗәсен дә бирә һәм кеше дә күрә һәм гомумән мин каллиграфия белән генә шөгыльләнмим бит төрле юнәлешләр бар мин үземне бер әйбер белән генә чикли алмыйм еще беренче күргәзмәм ун өч яшемдә булды минем кол шәрифтә ике мең ун өченче елда име һәм шуннан бирле бер ун алты ун җиде күргәзмәм булды минем Һәм күргәзмә җитди нәтиҗә бирәме? Менә шундый зур сорау. Әле монда исәпкә алырга кирәк, 17-нче, 18-нче, 19-нчы ел мин бер күргәзмәдә дә катнашмадым, принципиаль буларак, Төркиядә булганда.